Молодец. Юлташсем, эсир пурсӑрта пӗлетӗр, эпир паян мӗншӗн кунта пуҫтарӑннине, кам пире ҫак чаплӑ кернепе пуҫтарнине пӗлетӗр. Нумаях пулмасть Шупашкарта тутар халӑхӗн аслӑ поэчӗн, ӗмӗр чӗрӗ, ӗмӗр ҫамрӑк поэчӗн Габдулла Тукайӑн кӗнеки чӑвашла пичетленсе «Халӑхӑм сана юратрӑм» ятлӑ вӑл. Кӗнеке тухни вӑл яланах савӑнӑҫ. Ку кӗнеке тухнине эпир паллӑ турӑмӑр. Набережный Челны хулинче малтанах Ренат Хариспан, унтан нумаях пулмасть Хусанта халӑхсен туслӑхӗн ҫуртӗнче паллӑ турӑмӑр. Эпир ҫак кӗнеке кун ҫути курнине, паллах, Шупашкарта паллӑ тумасассӑн юрамасть пек пире туйӑнчӗ. тӗлӗке халӑх патне ҫитнине ҫавӑнпа эпир паян ҫакӑнта пуҫтарӑннӑ мар. Кунта паян питӗ лайӑх ҫынсем, кунта пирӗн питӗ хисеплӗ, сумлӑ писательсем те пур кунта. Кунта тин кӑна килсе ҫитрӗ пирӗн паллӑ меценат, ҫак кӗрекен спонсорӗ Киян Селевич Пахалов. Аллӑ Баргана, Киян Селевич. Киян Селевич, килмӗ та. Георгий Левич каларӗ, пӗтӗм расходне хам ҫине илетӗп, терӗ, ун пирки эпир тата калаҫмӑр-ха. Чунтан, пожалуйста. Ҫапла вара эпир паян поэзи пирки калаҫӑпӑр, эпир паян Габдулла Тукай пирки калаҫӑпӑр, эпир паян ӗмӗртенпе юнашар пурӑнакан, килӗштерсе пурӑнакан икӗ тӑванла халӑхӑн туслӑхӗ пирки калаҫӑпӑр. Эпӗ паянхи уява ертсе пыма ыйтасшӑн пирӗн халӑхӑн юратнӑ сӑвӑҫне, халӑхсен туслӑхӗн орден кавалерне, чӑваш халӑх поэтне Юрий Семенович Семенгере вӑрттине паллаштарӗ. Юлташсем, хирӗҫ мар-ши? Эпӗ Ҫакӑнта тӑнине мӗнле? Чаплӑ пулсан ӗҫлеме тытӑнатпӑр. Мӗнле чӗлхепе ӗҫлесен тӗрӗсрех пулӗ-ши? Мӗнле шутлать халӑх? Чӑвашла. Чӑвашла.
Тутарла.
Тутарла. Ман паян паян тӑватӑ чӗлхепе ӗҫлемелле ҫакӑнта. Чӑвашла. Вырӑс чӗлхисӗр ниҫта та кайса кӗреймест пулӑпӑр. Вырӑсла. Тутарла Хусан диалекчӗпе, тутарла Патӑрьел диалекчӗпе тӑватӑшӗ пулать. Килӗшетпӗр-и мӗнле? Килӗшес, ӗҫлеме тытӑнас. Эпир паян хаклӑ тӑвансем, телейлӗ ҫынсем, пирӗн пала вӑхӑт тупса килчӗ культура министрӗ Роза Михайловна Лизакова. Сире тӳрех калаҫтарар пулӗ.
Мана палӑртса вӗсене. Юратмалӑхтарапӑр.
Ҫак кӳреншен пырсах килет питӗ. Пирӗн ҫывӑх юлташ, чӑваш культуринчи, чӑваш литературинчи пӗр пысӑк ӗҫте пирӗн юлташӑмӑр Ренат Харис, тутар халӑхӗн поэчӗ, Раҫҫей патшалӑх премийӗн лауреачӗ, чӑваш культурин паллӑ ҫынни, Тавадип ӗҫлесшенӗ. Тавадип ӗҫлесшен, пирӗн лауреат тата ытти хисеприятсем те пурӑн, манас марччӗ тата. Вӑл Каракалпак республикин культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Ҫапла ветеранӑтмӑр тунӑччӗ. Ренат Харис Баян. Род Михайловнпа сире паллаштартӑм. Вӑл халь пирӗн умра калаҫмалла. Малалла кайрӑмӑр. Тутарстан чӑваш чӗлхине пӗр ҫӗре пӗрлештерсе пыраттаракан ҫын пур Тутарстан Республикинче. Вӑл манпа юнашар ларать. Паллашӑр.
Константин Геннадьевич Яковлев, профессор, философи наукисен докторӗ. Константин Геннадьевич Яковлев, мӗнле лайӑх ҫын? Филиал. Хамӑр ҫын. Ректор. Питӗ паллӑ поэт пурччӗ Патӑрьел тӑрӑхӗнчи Кызыл Чишма ялӗнче. Кави латтык тесе чӗнеттӗмӗр чана. Ҫав ялтанах халь акӑ тепӗр поэт тухрӗ. Питӗ лайӑх поэт Хусанта пурӑнать, Сулейман.
Чӑваш Сулейманов.
Кӗнеки тухрӗ нумай пулмасть унӑн.

Тукай тенӗ пекех илтӗнет. Калаҫасшӑн. Туркай. Мӗншӗн вӑл Тукая куҫарас чӑвашла? Куҫарас ӗҫе тепӗр хут ӗнтӗ халь куҫарса ячӗ. Тукая эпӗ куҫарнӑшӑн те юлташсем куҫарман мар. Ухсай Яккӑвӗ унӑн поэмисене пилӗк поэмине пӗрле пӗр кӗнекене пухса чӑвашла куҫарнӑччӗ. Питӗ ӑна халӑх лайӑх йышӑнчӗ. Тӳрех вӑл тутар чӗлхинчен куҫарнӑ. Унсӑр пуҫне Улма-Шемен ҫын пуҫласа паянхи боецсем таранах Тукая чӑвашла пил нумай куҫарнӑ, шкулта та вӗреннӗ, эпӗ шкулта вӗреннӗ чухне пире Тукайӑн Чулҫӑ ятлӑ сӑввине каменщикӗнте вӑл пӑхмасӑр вӗрентетчӗҫ. Ҫавӑ пирӗн хрестом аттесенче вӑл халь те пур пулмалла. Тукай пирӗншӗн питӗ юратнӑ поэт, хамӑр поэт, ҫывӑх поэт вӑл пире. Ҫапла вара Хамӑн ӗҫе пуҫарса ярар. Ну, залра юлташсем питӗ чӑваш писателӗсем нумай кӑлараҫҫӗ. Виталий Енӗш, Николай Григорьев, Порфирий Афанасьев ларать. Иван Егор хаят куратӑп Тутарстан. Тутарстанранах Хусантан килсе ҫитнӗ пирӗн хаҫат редакторӗ Константин Малышев Сувар ятлӑ хаҫатӑн редакторӗ кунтан. Раиса Сарби, Юлия Селен. Раиса Сарби, Юлия Селен тата ытти нумай, нумай пирӗн питӗ

пысӑк тав Роза Михайловна ӑшӑ сӑмахсемшӗн, кӑмӑллӑ калаҫушӑн. Каларӑмӑр ӗнтӗ пирӗн патра паян хӑнара Хусанти ҫывӑх тусӑмӑрсем, вӗсенчен нумайран вӑл пирӗн кӗҫӗ хунӑ тытакан Ренат Максимович Харис.